Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo. Le gone ke rata re bolele ka the law of attraction. The law of attraction nkare ke molao wa maatla a kgogedi, kore go gogela dilo mo go wena o be a magnet akere so re tlo bolela ka molao wa gona gore gore o kgone go ba a magnet o swanetše gore go diragale eng so ye ke part one re tlo dira part two part two re tlo e dira next week and then re tla bona na law of attraction ya rona e tla fitlhelela ka part mang okay uh, the reason why ke ke dira yona video ke ya law of attraction ke ka baka la gore ke mathomo a ngwaga ka moka na rena re a hupa gore ngwaga wa 2023 e tla ba ngwago mo botse ka ra maphelo a rena so gore e be ngwago mo botse re tshwanetse re thome le kgono go attracta dilo tse di botse ka ra maphelo a rena re plane ga botse re planela dilo tse e le gore rata go di fitlhelela a kere and then ka ra planning go na le long term planning go na le short term planning a kere so ge o dira long term planning ya gago ka mogare e tla ba le di-short term planning tše e le gore e tla ba like di-steps tše e le gona o tla ba o di gata tšatši ka tšatši o ntse o ya godimo o namelela until go fitlha go the long term planning okay and gore di-plans tša gago o kgone go di fitlhelela o swanetse o šomiše the law of attraction ntle le the law of attraction o ka se kgone go fitlhelela dilo tse o di nyakago ka raga bophelo pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena lenano la rena ke a le amogela go semoya ka dr makgabo gomme nka thaba kudu le ka subscriber la leka channel ya rena um la kgotla le notification bell gore ka motlha ke uploada le kgone go hwetša um notification ya go bontšha gore re uploadile new videos the law of attraction molao wa maatla a kgogedi gore re kgone go ba di-magnet tša dilo tše dibotse ka re ga bophelo okay the law of attraction ke ngwadile ka english then ke tlono fela ke ke bala and then ke ke ke ke ke tla balla ka pelong and then ke ke tlhalosa ka ka ka sepedi a ke the reason why ke rata go ngwala ke direla gore se ka kgotse le gore go na le di-points tša bohlokwa tše le gore ke a di tlogela ke rata gore everything e tlang ka monaganong wa ka then ke ngwale fase and then ke shere le lena se ka kgotse le gore mola ke fetše o dira video then ke re a ah, gape ke lebetse ngwala one two three so ga ke nyaka gore ke dire soe okay the law of attraction e bolela gore gore wena o seo o se naganago wena o seo o se naganago ene ka metlha dilo tšeo o di naganago e tla di tla phethagala ya ba dinnete e ra goreng ga e bolela so e bolela gore go ka kgotša le gore ka mo monaganong wa gago wena o phela o naganne di-negative things dilo tša go se be gabotse dilo tša kore dilo tše le di tsamaišana le madimabe dilo tše le di tsamaišana le di-bad luck dilo tša gona di tla phethagala e tla ba nnete. ka baka la goreng the law of attraction e, kore the law of attraction e dirang ya vibrate kore menagano ya rena monagano wa rena o very very strong monagano wa rena wa vibrate a kere and then go o nyaka gore monagano wa gago o vibrate at a higher level a kere o connected le the universe wena o tsebe gore o na le maatla a go dira soe phela o nagana ka dilo tse di-positive nagana ka dilo tse di botse ka re ga bophelo le o ka kgotsa ka nako ngwe kopana le mathata ka ra bophelo ba gago mare e ba positive o ikopotša gore wena o na le maatla wena o na le kore kore o na le bokgoni ba gore tšona di mathata a kopaneng le ona kore o wa fediše o ka ra se selo. Mathata a kopanang le ona kore o wa lebelele ka mahlong o berekane le ona wa fediše wa fenye o move-le pele. O ipotše gore wena mathata a ka se o eme ka pele a dira gore wena o palelwe ke go fetela mo wena nyakang go fetela gona ke the law of attraction. And-e go ka kgotša e le gore ge wena o kopana le mathata o thoma go ba le letšhogo, o thoma go ba le di-doubts go dira dilo tša gago o ba le go se ke tshepe then go ra gore wena o dira eng, o dira gore monwana wa gago o vibrate-e, o vibrate-ele fase akere. And then kua fase kua ke mo e le gore go tletše di-negative energies, ke mo e le gore o tletše di-dark energies. So as long as wena eh, o sa vibratele um godimo gore o kgone go connecta le the universe o vibratela fase mo e le gore o tletše di-dark forces automatically o tlo attracta those dark forces wa kgotse le gore then di tsona le tsone tsela o di- o di- o di- o di naganago di thoma go diragala o ba le fear ga o sa kgona go planela pele ga o sana go ba- ga o sa kgona go ba le ponelo pele dilo tše dimpe di thoma go diragala ka raphelo ba gago okay ke rata go fa mohlala a ke re mohlomongwe ba go o applyile o applyetse mmereko and then eh, ba go selectile for interview ba go ngwalitše lengwalo goba yona email goba whatever ba re letla interview ka date e so le so then wena o fetša bala email ela instead ya gore wena o thabe o thabile go ya interview wena o thoma ba le letšhogo wena monana wa gago o thoma go botsa gore le go ka ya interview o ka se phase di-questions tše ba yang go botšiša tšona o ka se di tsebe dikarabo tša gona number two setse nana and then monana wa o setse o botsa gore le go tšee ebile ba ka se go tšee number three ebile o setse consola ka la goreng ka la gore a ah, ebile ba na le motho wa bone already it's just a waste okay wa ke prepare go ya interview gare o bala di-questions tša gago mara dilo tšela di balang ebile ga o sa di bala ka energy because already wena o setse kopotsa gore wena ba ka se o tšee wena o ka se phase interview then ka baka la gore ke dilo tše le gore wena o kare wa di wisher ka gare monagano wa gago wa di wisher gore di diragale ka gare bophelo ba gago tseba gore le o ka interview yela ke nnete o ka se phasa di question tše ba ya go botšiša tšona ke nnete wena ba ka se go tšeye kwa interview ka gore already wena o setse o kikapešitše ka monagano o la gore wena you are not worth it. The minute o tsena ka lebati la interview ka room-ong yele gore ba tlo go interviewer ka mo gare ga yona, the minute o tsena ge ba go lebelela fela le wena go ba lebelela o thoma go tlala ka fear ka gore already wena o build-ile fear ka gare ga bophelo ba gago. Go e ba le negative energy, I mean negative thoughts, negative thoughts di dira gore wena o se ka ba le go ke tshepa, negative thoughts di dira gore wena o phele o e na le fear. then the minute o bona batho ba le ba yang go interviewa letšhogo le thoma go betha and as long as o tšhogile le bone ba kgona go bona gore motho o tšhogile motho ga ke tshepe then automatically ba se ba ipotsa gore motho ga a suitable for mošomo o e le gore rena re mo nyakela ona then o setse o fetše ka gore ke se e le gore wena o se attractile ka ra bophelo ba gago okay um di-negative thoughts a kere go phela motho a naganne dilo tše kore dilo tša go se be gabotse kore a naganne kore dilo tše e le gore di ka se mo tšwetše pele di tla no dira gore a boele morago di ka se mo tlišetše lehumo di ka se mo tlišetše dilo tše dibotse ka gare ga bophelo tšona ke tšona negative thoughts ka mehla o ntse o nagana ka tšona. o e ba le tšona ka mo monaganong wa gago o nagana ka tšona dilo tše e le gore di ka sepela gabotse ka bophelo ba gago tšona negative thoughts tsela di feletša di dirang di aga um letšhogo ka ra bophelo ba gago o phela ka letšhogo and-e letšhogo leo le lona tseba gore letšhogo ke your greatest enemy letšhogo ke lenaba la go la mafelelo felelo felelo ka letšhogo le tla go destroyer. letshogo le o dira gore o tlhoke confidence o se ka tlhola o sa ke tshepa and as long as o sa ke tshepe le batho bangwe ba ka se go tshepe ene letshogo le tla o dira gore wena o palele ko o šoma go swantse o dire dilo ka metlha letshogo le la le atla and then ke ntse la gore ya gore o thoma go kore o thoma go ga maoto ga o sa dira mošomo wa gago o thoma go ga maoto

already wena setse o builda negative thoughts ka ra monana wa gago wena o ipotsa gore a nto e le go rekiwa e ka se rekiwe and then le go ya go e dira ntho e ga o sa e dira ka mafolofolo then le go ka e dira wa e fetša e ka se rekiwe because ke ke di-thoughts tše e le gore wena o di buildile ka re ga monano wa gago seo se buildang ka ra monano wa gago ke se e leng gore e tlo ba nnete sa tlo phethagala that's why re sa needi di-negative thoughts re sa ntše re kgaogane le tšona re di kobe ka ra maphelo a rena go ka bona thoma ba le negative thoughts o tsebe gore go na le dark energy around wena tlhapiša sefifi seoe o se ka emela gore motlho mongwe o ye ngakeng yo go botse gore na le sefifi already wa se bona sefifi gore se gona ka ra bophelo ba gago tloša sefifi seo ka ra bophelo ba gago o builde di-positive thoughts all the time and o šomiše le thapelo ka metlha e tla go thuša go lwa le di-negative forces and then yona fear yela letshogo lela le dira gape gore wena o loose-e focus ga o sa kgona go focuser on your plans o kipoditše gore wena ngwaga o fela o swanetše go ba o kgonne go phethagatša one two three but bothata ba gago ke gore o na le fear o na le di-negative thoughts tše e le gore di tliša fear ka gare ga bophelo ba gago. so and then as long o na le fear le ge o ntho ene la o nyakang go e dira le go ka e thoma mara o tlo kgwetša le gore o thoma go loser focus ka baka la gore the minute o swantse gore o šome mo go yona fear ele ya tšwelela o feletša o e bela ka mathoko ra ke tla e bona go sasa go sasa ke go sasa go sasa ke go sasa obviously nako ya sepela nako ya se o emele and then ngwago fela o paletše ko e fitlhelela ntho e le go o nyaka go e dira go ka re o tsena sekolo o kgwetše e le gore lo ngwala exam wena already o šetše o tšhogile monagano wa gago o go botša gore o feila and o thoma go ba le letšhogo le go bala ga o sa balela gore di tsene ka mo hlogong di tsene ka mo monaganong wa gago o bala ka letšhogo obviously di ka se tsene dilo tšela o di balago o tlo no di bala mara tša tsena ka mo tša tšwa ka mola. then o tsebe gore already wena o setse o fetše because ke nto e le gore wena o e buildile ka bophelo ba gago mara o ka re o ngwala test ya gago ipotsa gore ye ko e phasa ebile o se tlo thoma o ngwala wa ipotsa gore test e sore so ke ya go e phasa wa bala ka yona positive thoughts yele o ipotsang gore ebile ke setse ke phasitše ntho e ke yang go e dira fela e no ba formality ke ya go botsa o e phasa and o e phasa ka di-flying colors so tšona di-negative thoughts tše e le gore di tliša fear ka ra bophelo ba gago fear ye ke e leng gore e dira gore wena o lose confidence o sa tla o sa kgona le go ke tshepa ye e leng gore e dira gore wena o procrastinate kore o be le go goga maoto o phele o postpone o swantse o dire dilo wena o phela o postpone a ke tla dira neng neng ke tla dira neng neng o thoma go tšwafa jwale and ebile e dira gape le gore o lose focus tšona dilo tše ka moka na tšona di dira gore mafelelong wena o feleletse o ba le o ba le mokgole wa go ba le low self esteem ga o sa ke tshepa totaly ebile wena o ke tsebela go bona o ka re you are not worth it. and then o thoma go ba le letšhogo la go socializer go ba ka gare ga batho ba bangwe go kopana le batho ba bangwe go tsebana le bona go dira tše le bona ba di dirago o thoma go ba le that fear ge ba re presentation kae kae wena o na le letšhogo o tšhaba go ya ge ba re workshop kae kae goba training goba skills se se itseng kae kae kae kae wena o tšhaba go ya ka baka la eng yona low self esteem ya gago o thoma go ba le fear ya go dira dilo ya go phethagatša dilo tseba gore the universe e go file maatla courage e go file confidence and then e go file le ponelopele e go fa le tsona di-creative ideas gore wena o phethagatše dilo mara ge wena o sa ke tshepe obviously o ka se tshepe the universe o ka se tshepe the mother earth o ka se tshepe mangweloi a gago o ka tshepe badimo ba gago le modimo ka se mo tshepe then automatically o ba le fear ya go dira dilo di-creative ideas tse ba tla go fa tsona but a ona ntho o tla go e dira ka yona ka baka la eng low self esteem and then ebile mafeletša go feletša wena ka bosona o se sa ke respecta ga o sa ke hlompha and ga o sa ke hlomphe le batho bangwe le bona ba ka se go hlomphe mafeletša o feletša o nagana gore wena o setlaela so ge wena ka kupotsa gore o setlaela then le batho bangwe ka ntle ba lebele ba tlo no bona o le jale ka setlaela ba bona o le jale ka lešilo ke tšona negative thoughts tseba gore ga gona setlaela mo lefaseng ene tseba gore ga gona motho e leng gore ga a tsebe selo ka moka na rena gona dilo tse le gore ra di tseba lefase le le tletse ka dilo tse dintšhi re tseba dilo tse dintšhi dilo tsa go fapana nka tla go wena ke tseba ntho e itseng wena ande go na le tse dingwe tse le gore ga ke di tsebe wena wa watla go nna o tseba ye nngwe ya tse le gore ga ke di tsebe and-e ge nna le wena re exchanger tsebo ya rena knowledge e re nang le yona then ke gona go rutega okay and then yona tšona dilo tše ka moka tšona tše ke boletseng ka tšona go ka kgotšwa le o na le tšona ka gare bophelo ba gago o tsebe gore this is your biggest fall a gona mo tlang go ya gona a gona dilo tše di botse tse e le gore di tla tla ka gare bophelo ba gago so bophelo ba bo thoma go phatlalala dilo tša go di thoma go phatlalala o thoma go ba le mathata mantši ene yona fear yeke negative thoughts tše di phatlalatša tšhelete di tla dira gore o phele o kwatile ka ga ya go bose go phela e le dintwa every day because ke ke yona low self esteem yela gago le yona monagano ola wena o ikgopotšang gore wena o setlaela ke tšona dilo tše le di build-ile ka gare ga bophelo ba gago and o feleletša o e ba tšona ka nnete mo e leng gore le batho bangwe ba feleletša ba go bona o le ka mokgono owe and yone dilo tše di diang di a o kwatiša because wena ga o kgone o tšwela pele o berekela fase di a o kwatiša o phela ka anger ga gona le thabo ka gare ga bophelo ba gago and anger yeke gape ge e le mo mmele wa gago e le ka mo gare ga pelo ya gago e tla explode so mafeletšong ke ntho e le gore o no phela o kwatile o phela o rogana o kopana le batho tsele motho wa mo tsebe motho wa thula ka phošo wa moroga o swanana gore kana motho kana ke phošo gore swang ke tsona negative thoughts ke le tse le gore di a re tshwenya di a re tshwenya re le batho so ke dilo tse e le gore ke be nka thaba kudu ge re ka šoma ka tšona re di tloše negative thoughts ge re di tlositše re bone gore na ngwaga o šala o fela wa twenty twenty three re kgone go attracta eng ka ra maphelo a rena so as long as wena o le tšona negative thoughts automatically o tlo no attracta negative energies and then o attracta negative energies ke setse ke boletse kare dilo tsa tsa bophelo ga di sepele gabotse di affecta di-relationship di affecta dilo ka moka na tsona ke setse ke boletse ka ditšhelete nto e nngwe le nngwe ka re bophelo ba gagwe ya e affecta so go surroundile ke di-negative energies dilo tse dimpe fela di tla tla go wena only bad things will come to you tše di botse di ka se tle mo go wena and ebile le batho ba tla go tšhaba ga ona motho o tla kgwetša e le gore o rata go ba gaufi le wena because go kgwetša e le gore wena um o na le positive energy around you and then o phela le motho e le gore o na le negative energy automatically wena le motho ola

then di dira gore a phele a lapile so o tlo kgwetše gore batho ba go tšhaba batho ba nyako ba gaufi le wena mo e le gore le wena o tšhaba gona go ba ka ra batho o tšhaba go socializa and then batho ga ba sa o hlompha ke šetše ke boletše o phela o kwatile ke šetše ke boletše and o phela o le emotional o phela ka go lla o tshwara ke di-stress o tshwere ke di-depression. Mafelelong go tšwelela eng ka gare ga monagano wa gago? Go tšwelela ntho e le ya gore o no ke polaya wa ntshe. Ke di-negative forces jwale di go botša gore o no ke polaya wa ntshe. Ke di-possession mo e leng gore kgotse e le gore mafelelong gape go ntše o le surrounded by negative energies. Akere negative thoughts di tliša negative energies, negative energies di tliša di-dark forces. Dark forces re tlo bolela ka dilo tša tshwana le di-possession mo e leng gore kgotse e le gore go ba le, o ba le attack tša di demons o ba le di attack tša di evil spirits o ba le di attack tša di poltergeist jalo jalo tšo di kgona go oke goke go marela mo go wena di kgona go ke attacha mo go wena di kgona go tsena ka ra mmele wa gago tša go šomiša tša kore tša tlala le ka mogara monagano wa gago tša thoma go fa um menagano e mešele

Segoro a re, Ke nna le wena tshwanetse re fediše mathata ake. Ene re ka se palelwe ko, ko, ko, ko go solver goba go fetšiša nto ele re e dirile ka phošo. So ke tšona negative energy. Di ka se go fe di-positive thoughts tša gore okay ge ntho ele so a re e berekeng so re e tlošeng. Di go fa negative, more negative thoughts tša gore ge ele so okay nama wa tseba keng epa molete o tsene ka gare gona o ke khupetše. Ke ka mokgo ele gore di tla go controller ka gona. so di thoughts tša gago ka mehla di a phethagala ya ba nnete it's like ke ntho e le gore wena wa e wisha gore e diragale it's like wena wa e wisha gore ntho e o ka re e ka diragala so ke nnete ntho e tla diragala o kgwetsa bophela wena monano wa gore ish ba tla nko ba mmereko ba tla nko ba mmereko mafeletšo ke nnete o tlo no dira one small mistake wa se bona bile o dirile jang ke tsona negative thoughts tsela mafeletšo di fetše di dira gore wena o dire mistake owe ene o ntse o dira o tseba gore ka na ba tlo nkoba tša o fa monana gore okay o tswa tšhelete owe mare wa tseba gore le go o tswa tšhelete la ba tlo e bona gore tšhelete ya short wa e tšea go ntse go le jalo go fetša go e tšea ba kera gore tšhelete ga e sego ge ba checka tšhelete jere ko wena nampile ba ko ba mmerekong ke di-negative thoughts di o dira gore wena o o be tempted o dire kore o tšee direction e le gore ga wa tshwana gore o e tšee o ntse o bona gore tsela ke tše pedi yela e tletše ka kganya e lengwe yela e tletše ka darkness wena mara wa diang wa chooser ene le ya darkness wa se choose yela e o šang mo kganyeng so ga o ke tire ke di-negative thoughts tšona negative thoughts tšeoe di dira gore bophelo bja gago bo be clouded bo tlale ka di negative goba di dark energies ke šetše ke boletše so ge bophelo ba bo tletše ka di um bo le cloud bo le clouded ka di dark energies automatically go ra gore bophelo ba gago bo doomed o phela bophelo bo e le gore eish ga o tsebe pele le morago. ene o gopole gore go ka kgwetšela gore well o ka no ba o sa le yang o se tlhwe ba lelapa goba already o na le lelapa o na le bana ba gago then automatically tšona negative thoughts tšewe ga di tlo affecta wena o itee di affecta le bana ba gago di affecta le your coming generation it's like wena ka bose wena o ka re wa ke cursa go bona le negative thoughts wa ke cursa wena ka bose wena o ke takaletša madimabe ene di a dira di-negative thoughts ke engwe dilo tse e le gore ka nako ngwe kgwetsi e le gore di be di na le go ntle kore go no ntshwenya so o no kgwetsa ntho e le a e no tla ke no ke dutse ntho e le a e no tla ka sepitinyana so ga ntšhe ga ntho e so e ka tla go nna ke make sure gore ke late a white candle le a red candle ke rapele ka tsona ke dikobe di-negative thoughts tše ke ke di kobe because negative energies ka mehla kore ke dilo tse e le gore ke energy e le gore di phela di sepela di nyaka mo e le gore di ka dula gona and then di tla tla tša go testa ge di ka di o testa and then tša go kgona tša kweša ra o re ka mo kgona o o re ka dula ke nnete di a dula mara ge di ka di tla go wena wa lwa le tšona and then wa di fenya di a tšhaba that's why ke di lightela a white candle gore go be le kganya ke tseba di-dark energies ga di nyake kganya ka metlha di a tšhaba ge di bona le bone di ka tla tša swa ene ka red candle ke ke protect gore ke re ge ke dikoba and then ke be protected ka the red candle okay so tšona negative thoughts tšeo di dirang di feletša di ya go bana ba rena di a ba affecta then it's like ra ke cursa okay maoši ke yona part one ka mokgwa ke preparileng ka gona and then next week re tla dira part two le yona ke setse ke preparile ke sa part two ke tlono explaina more ka tšona negative thoughts um and then positive thoughts and then gore ge di tlo tsena ka ra the law of attraction go nna wa attracta dilo tse di botse jang ka ra bophelo ba gago ebane wa understanda akere ge nke be ke thome ka straight go no gore o di attracta jwang then as long ka se touche dilo di-negative thoughts obviously o ka se understand o tlo kgwetsa o dira dilo tsela kere o di dire mara negative thoughts di le gona mafeleletsong dilo tsela kereng di dire so ge o di dira dilo tše dibotse ga di tle mo go wena then o no bona o ka re mohlomongwe ke be ke no raloka or ke be ke raloka ka lena or something so gore o kgone go dira exercise tše di itseng o swantše o understand gore na ntho e ke e dirago the reason why ke e dira lebaka še le lona ke a le leboga bagaešo and then re tla kopana gape be ke tlang re tšwela pele ka part two ya the law of attraction ke a le leboga le be le mafelelo a mabotse a beke